Mae cynllun Amser i Fentro yn dangos gwerth rhyddhau unigolion o rywfaint o'u gwaith beunyddiol er mwyn datblygu syniadau busnes ac felly'n arddangos ffynhonnell newydd o entrepreneuriaeth.
Prosiect yw Llwybr Cysawd Eryri i weld os gellir ychwanegu gwerth economaidd ac addysgol i'r statws Awyr Dywyll Rhyngwladol sydd wedi ei dynodi i'r Parc Cenedlaethol yn Eryri. Gwnaethom hyn drwy osod planedau mewn busnesau gan ddefnyddio'r pellteroedd cymhareb. Cafodd y planedau i gyd eu gwneud gan blant ysgolion lleol ac artist lleol, a oedd yn mynd i'r ysgolion i ddysgu a codi ymwybyddiaeth y plant am y statws awyr dywyll yn Eryri.
Mae Pori Manwl yn ddull o ffermio sy'n rhannu caeau mawr i badogau un hectar er mwyn rheoli pori yn well, rheoli'r gorchudd glaswellt a chynyddu incwm ac elw fferm.
Pwrpas yr Academi Dronau oedd rhedeg academi am chwech wythnos i bobl ifanc o Feirionnydd, I ddysgu mwy am rheolau, codio a hedfan dronau, y defnyddiau gwahanol o fewn busnesau, ac yn bwysicach na hynny, i amlygu bod yna gyfleon gyrfa cyffroes o fewn y sector dronau, ac i gyd yn bosib yma yng Ngwynedd.
Yn ddiweddar, lanswyd y maes chwarae ddigidol cyntaf Gogledd Cymru yng Ngholeg Glynllifon. Pwrpas y cynllun yw i gyflwyno teclynnau rhyngrwyd y pethau i gynulleidfa eang yn ffermwyr, myfyrwyr a busnesau. Y gobaith dros y flwyddyn nesaf ydy cychwyn sgwrs drwy dod i fyny gyda syniadau newydd ac arloesol sydd yn ateb problemau a heriau cefn gwlad Gwynedd.
Prosiect peilot oedd Hopa Harlech, a oedd yn rhedeg bws gwennol yn Harlech am chwech wythnos yn ystod gwyliau'r haf. gan ddarparu mynediad o faes parcio'r traeth a'r dref isaf i'r dref uchaf a'r castell. Roedd dau prif nod i'r prosiect yma, sef darparu profiad gwell i ymwelwyr pan yn ymweld â'r dref ar adegau prysur pan mae parcio'n broblem yn y dref, ac hefyd, canfod os os oes model cynniladwy o redeg bws gwennol a fydd yn buddio'r dref a'r busnesau.
Pwrpas cynllun Crwydro'n Rhydd yw i dreialu a phrofi rôl technoleg ddigidol yn y sector gofal er mwyn ceisio cynyddu annibyniaeth unigolion. Bydd y person sydd yn byw gyda dementia yn gwisgo laniard o gwmpas ei gwddw tra mae'r gofalwr gyda pager. Os mae'r person gyda dementia'n cerdded rhy agos at yr allanfa, bydd y pager yn canu dwywaith.
Astudiaeth dichonoldeb yw'r prosiect cyd-dynnu cyflenwi busnesau i ymchwilio os yw'n ymarferol ac yn gost-effeithiol i werthu trydan i fusnesau lleol, gan fanteisio ar y ffynhonnellau ynni hydro sydd o fewn perchnogaeth cymunedol. Mae tri elfen i'r astudiaeth, sef astudiaeth, Defnyddio ynni hydro Afon Goch i gyflenwi'r YHA yn Llanberis, ymchwil i opsiynau a defnydd ynni hydro yn Niocar ac hefyd sefydlu clwb ynni lleol i fusnesau yn Bethesda.
Profiad rhithwir neu virtual reality ydy yn fy nwylo i, sydd yn ceisio ail-greu sut mae cleifion gyda demensia'n teimlo pob dydd. Mae hyn yn cael ei gyfleu drwy gyfres o olygfeydd yn y cartref, o dasg syml o roi'r tecell ymlaen, i pha mor ddryslyd mae'n gallu bod i gymryd y meddyginiaeth cywir. Pwrpas cynllun Presgripsiwn Cwm Idwal yw profi gwerth ymarfer corff a'r iechyd corfforol a meddyliol yn yr awyr agored drwy gyfres o deithiau cerdded a'r cyfleon economaidd a chymdeithasol all ddatblygu ohono. Bydd Brocast yn peilota system o ddarlledu digidol cymunedol fel cyfrwng i gynyddu ymwybyddiaeth, newid cymdeithas a datblygu cymunedol.